Ci pe ikop redio dong obalo dano redio dong aii pe ikop layeny station ok. Cik me Uganda waco ni. Lamemba me Parliament ka inen kwo ne orweny omyero ki tim by election, by election ni eni kono kombedi ni wan wangeyo ni warwenyo ahh omegi wa ahh Olanya Jacob ma onongo en tye speaker me Parliament me Uganda kombedi dong by election tye ka time i io moro ka ma wan calo Lakwed TV kacel ki an Diben watye ka neno ni omyero waluku Kor by election e en ma tye ka timme ni eni ni kun nongo wa miti wa nen aa wot eni obi wor nining jo ma gitye ka tale ni gitye ki lok ango pi lwak ma meggi. Ci dong rwate ma mega i nino ma tye ni tye ki lacung acel ma ki lwongo nyinge ni Simon Taliet Akeca ma en obi titi wa ma dwong ma luke ki lok kom wot ma mege ma en ocako me cito doko aa lamemba me paliamen. Lakwed TV.
ki jo ma tye ka neno lakwed TV i cawa man. An lawor cawa aboro ki dakika pyeraryo wiye abicel, jo ma doro yer i Uganda ma kilwongo gini Electoral Commission gin otyeko miya karatac gin ocomo tong i cinga ni an dong atye dano ma kiyer ni kicak wot. ka bito kwir ma cako wot bicakke i baraja nyo dwe apar abicel. Diki-ni wabicito ka neno kit ma program myero kiwot kwede bot Electoral Commission ma ka an atye odek nongo kani diro acel myero ibed i sub county mukene mukene ibed i sub county pe pen myero pe warwatte ci eh, Omyero harmonizing uh, schedule ma mego. aye adiki eh, be cako ca angwen dong ah, lwak mo moro an iya yom me dugu ka cungo me bedo member of parliament mo moro kita wun wungeyo ke maber. An abedo member me parliament me Omoro nicakke mwaka alip aryo ki abicel nyo i apar acel. Wungeyo kor ticca maber ni weng ki bene wungeyo yer ma wawoto kede iye wan ni lato Jacob Oulanya i mwaka alip aryo ki apar acel ma lok man oo wa i kot me apil ento wun wungeyo kit ma kot me Uganda woto ki. I mwaka alip aryo ki apar abicel dong obedo marac loyo ducu ma lato-ri ki waco awaca ni oloyo, be pe ngeyo wan pe ongeyo wel kwine. Karatac ma gi miyo ma ki lwongo ni certificate me loc be pe ki mino wa wan ocoke gi waco wa ocoko ni. Wa temo cito i kot wun wu niang ma ber ni kot eni be pe owot ma ber an be ki maka o kare ma kot tye ka wot oweko ki waco ni lok oloya. eh, an pe akelo evident muromo ci ma onongo gin mukato. An amito titowu ni an ma adugu-ni adugu ka cuko gang pi tyen lok magi. Me acel, an onongo pe lacungo, wun wuwinyo nyiya onongo peke i jo ma nongo onyuto mitigi ka cung. Ento niang okato dong lacen pi tyen lok magi. Me acel, ada pati me NRM gin jo mukatte ma nongo mito leyo i kare lator-ri, onongo aneno i kingi jo mabeco tye iye ma gin romo leyo i kare tyen lator-ri. Ci an dong aneno ni pe. An kadi akura rizol pa jami-ni ka awinyo kit ma bakatte kwede ci ada. An ki i nenona, onongo aneno ni tye jo aryo ma oteggi ma onongo giromo kati me leyo ka tyena to. En aye injinia olal obong. En obedo namba aryo i kor lato ma ocung calo independent. Ma ka nongo en olo em Onongo obedo pati maber ma Democrats tye iye. Onongo ka namba acel dong oto, namba aryo leyo. Ben olal obedo namba aryo i kor lato, dok bene en tye NRM. Nyutte onongo en tye pati ma dano bene omaro, eh, latela ma dano bene omaro. En wange bene tye cung. En, ka iwiny, ka ityek, wek atyeki. Eh, ngat acel ma nongo romo leyo i kar latorre. en aye Iben Acelam. En obedo lating aduku pulanya ma ngeyo program ma Latoro oweko i yo ma nyo mito timo. Ben en ngeyo weng en nicoyo kilwongo ni personal assistant, private personal assistant pi Lator. Ma jami ma Lator timo weng en ngeyo. En bene onyuto cwinye ni mito cung. Injinia bene onyuto cwinye ni en mito cung. An ki inenona atamo ni ka gin koni dong ocito rwaki tora, obed kicito iyero ki kingi en aye gin romo ngo kwanyo bendera pa NRM. Ento lacen dong wawinyo ni kimiyo bendera ki latin atitidi ma bene anaka yang ikwaro ni bene pe obedo wa class monitor. kit tela kimiyo ata, wan jo mor myero wadan can. Ci oweko ada an kare ma dong anongo agoyo bene cim bot Acilam, agoyo cim bot Injinia ni aa wan dong oye weng wan jo ma nongo manyo mito cwinywa-ni dong kong ecwak ka tyene. Ci ada jo moro an cwinya ocwer ngo mutimme i mwaka alip aryo ki apar abicel ma lator-ri okwalo kwiwu. doki kibedo ni dok imito ni latin aye kimedde ki ci atamo ni tela pe kiyubo gin mono, tela pe kileyo ma en aye pe kingdom nyo rwodi ma ka rwot oto ci latin aye leyo ni ci alego wun jo moro obol ki kwi i yere pien wun wungeyo kit ma an atiyo kwede i mwaka mukato angec ma abedo i palamen ma wun koni atitowu ki kore kore program mukato angec. Dong aneno matut weko an akobbe akati me cung weko acit bene atyek doko kodina ma en latoro ywayo kom ki iye ni. Pe program mo mudong iyo nongo dwong ma wun nongo wutye ka nongo bere ma wutyeka konyo yo moro idongo.
Ber, aa, ma pud peya agwoko ni icito ka cako miniwa en program ma mege ma onongo odongi. Aa, an aneno kare mukato angec, aa, onongo bandera ma mege onongo nak onongo pat ki en ma wan watye ka nene i kombeddi eni-ni. Aa, ngo ma in iromo wacciwa ma gwok weko onongo waniang, aa, gin mumiyo alokaloka eno-ni tye? Ya, ber, an kite na, na awecciwu kec, kare ma an a. abuto atamo nongo ludito mukene madongo apenyogi ni an ba yer ni kicito iye wot olanya iye ki lee kakani iya pe yom wun wuneno ni ka an adok i bar jo mukene wa ada cito cok gang ci dong an ma abedo lapolitican macon angeyo kit ma palamen kitiyo iye kwede ka icito i palamen i opocion myero icit i pati ma en tye atoko dek i palamen. ma kilwongo ni leader of eh, party of opposition so kare ma ang'iyo anongo ni nup national uh, unity platform people power en aye kobedo gin lutok tek i parliament en oweko leadership eh, leader of opposition kikwanyo ki cing aol bito can kobedo dong tye wa bot mupuga eh, ma en tye i- i nup pe en onongo cik me palament en gin aye tye ki member me palament mapol loyo i opposition pe en an angeyo ni wun jo moro buketo gen i koma ka kun an acito ite party me FDC acito angamo angama gin mo ma atoka ki luwu peke ka acito ite DP acito angamo angama nongo gin aromo kelo botwu pe ento ka acito ite nup an abicito onongo miya tic pe iketo gi omiya bedo komiti pien an atye ki ngec ma wun wungeyo bene maber i lok kom lim ki romo miya bedo won kom me ngiyo te buk lwongo ni pak ka kimiya calo bedo won kom nongo apwode ni wako oboto ba oboto ni an palament miyo mutoka palament piko moo en mutoka moni me gipoko MP me milion miya aryo miya aryo dong an dong acubo me bedo mere gang konyo mo mi rwene na dong camo ento dong an moo ma myero an dong apik i mutoka ca, an dong atingo abia apiko i moo gine moo me ambialens kom abialen dong tye me konyo jo moro yes so kom bialen ma dong tye ni piko moo dong doko yoto ka dong akwanya en moo anongo myero apik ki i otoka na ca. Pien nongo dong Palamen omiya mutoka pa imone weng, pien an nongo dong atye won kom me komiti pa Nup.
Weko ka abidok kenyo manok, ingeyo pe angeyo ka gwoko nyo bajet mo nongo tye pol kare ma nongo in iromo cwalo ne gwoko i constituency ma megi onyo gwok ma in iromo cwalo ne bot adwol ma megi ma nongo ka inen in gwok itye i ot tye pien aye wakobiri dong kit ma an aniang kwede. Iyeko ni icerinu pien ni kunu en aye ka ma ot iye kikome pud dong kobedini ka i lok me opposition. Ci bajet ma nongo gwok koni in ibino inongo en ki i ot iye-ni kunu ma kite ka cego gwok in idoko won kom me bajet gwok komitti ki ngo ki enoni. Wubinonge nining mani ma kir dugu boto kaka enini?
Paci atito tye ma nino ducu kimiyo ki member me parliament weng calo me bino ka dok ka miyo report bot i constituency pa acel acel baci atito tye pi member me parliament weng. Nongo pe konyi ki wot keken ko pien mo me cako project nongo tye? Nongo tye.
An bene aco project. An amito waco bene ki jo mo rubed gi ngeyo ni i parliament mukato i me aboro ni ma an abedo iye ni an aye abedo MP me namba acel me kelo ambiya lene i Uganda ki budget ma nongo kilwongo ni constituent development fund. Lok obi winye kare moni nongo kong ki scrubbing onyo ki kwanyo. Kit nongo gi okwanyo.
Wan watye ki dirone pien wan aye nongo watye i komitti me coyo gin ango ma palamen romo dongo ki konstituenci acel acel. Tye ka timme i Kenya ee ma kimiyo cene. In myero idok idong ngo? Peko mukene tye ma dictrict pe romo tyekone ee. Ci diro eni pe koni cwalo dano aye ki lok me camcana mo gwok nyingi koni ci balle ka mogo? Aa, wan watye ki diro nino ka implementation-ne aye oballe ci nongo balle. Ento ka wan ma watye ki diro me lim ma wangeyo kit ma lim myero kiti kwede. Angeyo ni kong atitowu lok kom kit me gwoko camcana, kit ma abitiyo kwede me gwoko lim pa lwak. Pe en an mono gina akwano akwana, kobedo atye ki ngat ma kilwongo ni Senior Consultant lok kom lim, lok kom bijinec, lok kom mucoro. i Uganda? Ber twatwal.
Man pud watemo iye atema. Uh, watye ka bino i kom lok kikome kun uh, nenowa tye ni omyero kong waniang ngo kikome ma omiyo ladit uh, tolit Simon uh, keca en odug i bar.